Бастымаҕынан эрэллээхтик тахсар Айта! Сүрдээх хатаһыылаах илин-кэлин түсүүнү көрдүбүт.

Уусаттан сүүрүгэ эрэл эрэл эрэллээхтик икки тархан кэлэр ол гынан банда икки эргиир бу былаахтан икки эргииргэ бардылар эрэл бастакы годда иккис үөскэ элеккэй элеккэй оттон икки курдук саҕалыыр сүүрүүтүн куруутун аргыый аай саҕалыыр уонна элеккэйдик түмүктүү кыстар буоллаххытына жокейдар хайдах олорон аттарын хамсаталларын илиилэрэ ханан сылдьарын ийэ мартын олох өйдөөн көрүҥ улахан кылаастаах сүрдэчилэр ол кэмҥэ эрэл бастакы олгунан баран аттар олох лаппа чугасыһан бэрэллэр бүтээн кэрдииргэ бардылар хайалара биэтик Дьэ инники кэлэрин көрүөхпүт. Мантан көрөрбүтүнэн бары даҕаны олус тутуурдаахтык баран иһэллэр. Егор, конечно, Дорожка ис өттүнэн киирэн бастакы мессада ахан кэлэр гол. Элэккэ дьааттарбыт түскө үрдээн таһаллаллар. Егор, конечно, кэннин диэки көрдө. Кыайыытыгар эрэллээх. Атын Силискэ күүскэ аһылар уонна бу сүрдүк эйэлэҕинэн тахсар квартал иккис миэстэҕэ эрэл үһүскэ элэккэй кэрэ хатыһыылаах сүүрүү буолла аттар түслэр төрт эргиир төрт тыынчаҕыс сүүс метрэ сындыс кубога Уонна манна сүрүнү баһылаан көһүнэн инники күөҥҥэ бараллар. Кынат уонна Хабib. Барон үһүскэ, төрдүскэ кынат, бэһискэ найгы. Ол гынан баран бу көрүүбүтүгэр Роман Барламов сүрдээх үһүскэ таххыбыт. Төрдүскэ барон, бэһискэ найгы. Кынат уонна фантастика. Билиги көрөн эһэллэр, Хабибкиннэри ыраах ыыппакка бастакы эргиирдэрин түмүктүүллэр, өссө даҕаны иннибитигэр үс эргиир баар. Хайдах туруктаах баран иһэллэрин да кэтээн көрүҥ. Кынат бастакы Амма Давыдов сүүрүгэ, Матта Мәҕаалас сүүрүгэ, Хабиб иккискэ, Фантастика үһүскэ, төрдүскэ найгы таххыбыт, боруона бэһискэ үтүрүйбүттэр. Дьэ, билигин иккис эргиирдэрийэ бардылар. Аттар сүрдээх-тутуурдаахтык баран иһэллэр. Түмүктүүр көнөтүгэр кына таммалыгын сиргэ эрэллээхтик бастакы Хабib иккискэ үһүскээн майгы тархан кэлбит Нам улууһун бастык хомустаах сүүрүгэ фантастика төрдүскэ баронаны фантастиканы кертия курдук фантастика олохтор өтө туора тута тута үйрөр үһүс эргииргэ бардылар үһүс эргииргэ

Бэстэ барон испитэ барон төрдүскэ дики Егор Конешка барыы атыгар тыынылларын курдук кэннин диэки хайаан көрөр. Ол кэннэн майгыга кынат кынат кииртэлээн эрэр кынат кииртэлэйир. Төрдүскэ барон барон эмиэ тэтиминэ бэр.

Иккисэ сабаха дьаҥар барар! Үстэ майгы! Төрдүскэ кынат бэти кынат иннэ туорайга кэлэн буккуллуу бэрэ буккуллар. Тохтоото, онон биһиэхэ манна үс сүүрүк түмүктүүр. Төрт тыынчаҕыс сүүс метрҕэ Сындыыс кубаҥ кыайыылаахтарын баһаарарбыт Аҕай Ахметова хаалла. Ол кэмҥэ мастер жокей Егор Оконешков Хабибы эрэллээхтик биэтик бүтэһик метрлэригэр өссө күүскэ эптэрэн биэрэн хачайдаан биэрэр. Иккискэ барон, үһүскэ найгы. Онон дэ Сындыс кубаҕын сүрбэтет сыллаах илин кэлин түсүүтүн кыайылаҕынан тахсар Мэҕэҕэ сүйрүгэ Хабиб! Иккис бочуоттаах биэстэниэла Таатта улууһун сүүрүгэ баран уонна эрэллээхтик уонна кинини үһүс миэстэттэн ким да түрүйбэт эрэллээхтик тахсар Нам улууһун сүүрүгэ Найгы уонна фантастика кынат бу сүрдүнү түмүктээбэтилэр

Иккис минутай уонна үһүскэ түмүктээбит майгы билэмэтэ алта мүнүтэ биэһэн түөрт секунда биэһэн үс суота. Дина старт массыынаҕа туох эрэ кыһаҕанха бэһэй үөскээбит буоллаҕына илииттэн туһэрии бэйэтэ туспа суолла истээх кэпсээннээх ипсээннээх сүүрүүлэр буолааччылар оҕо сылдьан көрдөххүнүттэн Хайа эрэ тренер иннин диэки баран иһэн эмискэ хаһатаабыннар түһэрэ эмистээн кэнниттэн тутуһан биһээччилэр оннук